Apa ala usaha nih anak eh. Maharap laki wara. Kada kawa zaman corona kayak nih ya. Eh. Becari seorang parlo becari seorang kita nih ibu-ibu eh. Supaya jangan maharap laki. Gunakan utak lawan tenaga. Meskipun kita wanita, kita tetap harus bisa becari. Nyaman kita belanja. Nah, betukar minuman. Nah, nah mana intarme ku teh. Oh, anak makan intarme ini anak kahutan. Wah, yulih.

Umak umak umak umak karing kayak apa aku nih mencari kayu gue tak boleh juga kah amun banyak ku jual amunnya sedikit ku sate bisa laki sampai kan ada gini itik nah ada satu nah

marajang daun ayo aku tapi andi urang mencuntan ngarannya marajang daun nah mencari kangkung aja aku bejuan paman sayur nah, saya jadi duit ha udah mulai besah-besah nih ya jangan tapi diulah pikiran kali berduit cari duit duit tuh bisa dicari kada dipikirakan hmm. Napa nang ada nih aku jadi akan duit. Asal kawa dijual napa man sayor. Genjer jadi haja jua. Jadi duit nih, jadi duit. Jangan tapi ditawaakan. Jangan tapi bercongkong di rumah. Ayo kita mencari duit ke perumahan. Aduh, hai rame benar mencari duit. Banyak banget duit di perumahan. Uh, ay.

Ujar ja ada cirinya. Barumput Jepang ujar ni di halar mana ada kada ada tu itiknya pina gundul-gundul hayat. Hah. Luar laki jua bisusuruh panas. Ay. Nang dicari itik. Nang di, dilihat menyitai sekalinya. Oh mah, apa menyitai di hutan? Aduh, kita cariakan itik karena nah menyitai kalau hakon.

ampun lakiku tuh behintaluan anak behintalu sudah kan aku behintalu di kurungan orang tahu aku nah dulu ya kayak apa aku lari namun behintalu nyaman behintalunya di gua hmm. hintalu kami itu hintalu belepas apa hubungannya hintalu belepas lawan di aku kiranya aku ambil itiknya ada pulangnya nyata udah ada lain lagi napa kehendak ikam napa kehendak ikam napa

Iya leh. Sekalinya imbah ku jenguk-jenguk, ikam bejungkingan apa aja kau dicari. Ketawanya aku pemirsa. Kalau kau handak maambil hintalu kau benerin tau itik.
Hai, aku sudah menghindari dari ngarannya yang mencuri-curi nintu disambat pulang aku mencuri itiknya hintalunya. Laki ikam mana menyita eh? Ada di rumah.
Uh. Napa?
Itik kok anak disembelih laki ikam? Iya, anjing kita bawa bahanuk nah.

Jadi wanita karir itu kepahumaan basangul. Aku tadi membawa apam aja dua, dua jam aku menghadang icik ada lalu aku makan apamnya. Lapar aku juga. Ada bawaan pada anak aku apam. Tapi aku tadi kada ingat nyita yang bawa banyu. ada banyu anak banyu. Dah aku sudah minum banyu di sumur situ tadi. Minum banyu di sumur, banyu pahumaan diminumnya sendiri besamprot. Takutannya. Mata di pirudu banyak.
Takutannya.
Oh, sisi sisi hakan dulu pirudunya aku jangan minum. Ah, ngarinya ini.
Mau ini memakan kabirudu.

Anak apa aja ingat. Gak ada muntong kota kesini nanya lu dangar. Wah jadi wanita karir. Eh, aku kan menyitai suah. Dahulu tuh tamat sekolah. Disuruh kurang jadi kurir. Kada nyambung.
Kada hendak.
Jadi kurir lah. Pah bete antar barang. Ikam nih jadi kurir. wanita karir kada mesti kurir wanita karir di pahumaan mencari ini dijual nah ikan tasambekku bayar kada mendengar aduh Tuhan tasambekku bayar kada mendengar jadi kurir apa ikam hendak
kita membentas nih ulun supaya utak tanang ini bakaring pangganjal lepar hmm. Mencaka ada itikku nih kuberi iya nih. Ah,
itik makananku. Panunda lapar. Hmm.
Tamat apa ikam sekolah jadi anak jadi kurir? Istrinya aku tamat. Kada kawan. Kurang nambah gusto jadi wanita karir. Allahu Akbar nintuam tadi yang kusamba Tuhan. Nah.
Wanita karir tuh bagus nah. Jadi penyanyi. Hmm. Hmm, jadi MC. Hmm.
Ada bisa berpandir ya, kada bisa jadi penyanyi, kada bisa jadi MC.

Ini aku nya beli utut nih kejadian begawi berat. Gawian lakiku ku gawe. Ini lakiku kaina kaina aku nang menggawe. Hmm. Pas utut.
Kala laya ah nih itaye jadi kurer. Bagus jadi wanita karer.
Jok tadi ini tua muda aku. Kan syukur alhamdulillah ikam memakai lawan tuduhan kok. Iya, kudu akan nih menjadi wanita karir. Wanita karir mulai baharian muda aku, belaki aku jadi wanita karir.

Kayak apa teh? Nang mana lakiannya? Nah, Ulang tajir eh.
Nah, Nang tadi anu.
Kira-kira lakian berpikir seribu kali berpikir kayak aku nih ya. Laki ku gini. Udah kayak nah kapuhunan benaham ambil aku bini. Heh. Ada dina handaknya lakian ambil aku kepada aku seorang ambil cari duit.
Ini napa-napa tadi dibawa nih napa-napa dicari tadi. Nah.

Tatak kada nih ya. Oh. Aku tadi, tadi berjalan di situ nah, mencari itek. Kalau aja kok ada hintalunya tak kicir. Nang tatamu hintalu kuduk.
Aduh maraunya kuduk di hintalu kurasa kuduknya bermasalah juga di rumah tangga. Hmm. Didangarakan laki tuh nyam. Seorang tadi napa digawe di rumah, napa digawe. Jadi laki menyuruh. Aku menyitai bisukan tadi mananak apa nang haru haru haru. Hmm. Jaku nah, jaku. Kita mananak berdua sekalinya aja. Aku tukang tanak, ikam cari aja situ itek. Hmm.
Salah.

Beisi anu ada jua nah. Beisi nang ah.
Beisi sarang.
Ini dijual nah. Aduh.
Dijual ini nah. Tiap hari cari. Hmm. Jadi wanita karir juga. Aduh, aku mulai tadi.
Penjual jinjir.
Itu nang kau ulah. Aku kesan manggangan, manggangan wara ai. Hmm. Ini nah. Palarang nih nih kalimbuai nih, ubat. Berasma di urang, nyita yaim. Tahu ikam?

Hah, jadi wanita karir pulang. Cara beendiramu. Kayak apa wanita ini? Coba kayak aku nih. Menanok apam. Tanok apam tiap hari. Jual apamnya jadi duit. Ya mudah. Wanita karir aja jual kun kuneh. Lu tahu bener kita itu. Siapa kada tahu lawan aku di Berebay nih. Acil apam. Apam paling payu di Berebay nih. Wanita karir aku nih. gas ai eh tadi dipadahi mani itai pang jangan gas meledak ja guys ya dah.